kuha obwire buri mukazi weena abaase kugira eki yaayebiikira kureebeka ngu yaatebeekanisize anyenkya. Ekitinga okiine amaani so that nyenkya kare ku oraabe waahikire omu magara g'obuto, waagiire omu ga ritayamenti, ogende orinyoze omu iguru ry'omu nsi rya ritayamenti otakaaza omu bwire.
Jovans Rwenduuru ori omujwekyerwa omukyara ahabwa disiturikiti ya Kiruhura Yaahiga abakazi boona abarikwenda kubinga obworo kutandika kwega kubiika. Atyo nikwo kushaba abakazi boona okwega okwegaitira omu bibiina okureebeka ngu baabaasa kureetaho entunguuka omu maka gaabo. Tegyereza abakazi, Ku twaba nitubiika turi omu saako nikimanyisa ngu turiyo niturwana n'obworo. Torikubaasa kubinga obworo oteegaitire na bagyenzi baawe. Oba otaine sente okatwara ezaabo, nabo obu bataine sente bakatwara ezaawe.

Yasiima abakazi ba disiturikiti egi ahabw'okugira ngu n'abeekambi kandi bakozire eky'amaani aha ntunguuka ya gavumenti.
Omu gavumenti ya nrm turi omu myanya eri nk'ey'abashaija ahabw'okuba mbwenu ku orikureeba na leadership hati oku eri ya gavumenti egi, waareeba vice president n'omukazi, sipiika n'omukazi, omukazi orikukurira ayeyonora n'omukazi ni baingi ni baingi abakazi abari omu gavumenti ijo emyaka nkengaha ehweireho nka ikumi ehweireho Mary Mugyenyi akaba ari omukazi yayetsimba n'abashaija yatwara entebe y'abashaija yajwekyera Nyabushozi konsititwensi. kandi ari omukazi mbwenu buri hantu hoona nitubenefitingaho hati ekyo nikitwehuriza munonga nk'abakazi kureeba ngu naitwe gavumenti egi tukagimanya ahabw'okuba tukarugaga omu baasi. Aha mukoro nigwo gumwe, Joy Katafiire asiimire omwebembezi w'eihanga His Excellency Gen Yoweri Kaguta Museveni ahabw'okubaheereza miriyoni makumi ataano z'okwongyera omu sacco yaabo, Otaireho n'okuheereza abataara obugabe. Museveni naba ashabire sente ezo amazima go president museveni atwihire hare kandi bakyaramwe nanye nyenda mutwegye eki kyokumanya ngu omuntu ku akora ebintu bya ruhanga ruhanga nawe ashuma kukora ebi ebyo ni message nungi munonga mweryo kukorera abantu Mwegye okukwatanisa n'abantu.
Omubiiki w'ekibiina eki Ini Dumwesigye ashaba abakyara boona omuri Kiruhura okwega kubiikira bukuru ati orwo kugira ngu obu nibwo bunaku omuntu kwega kugira eki yaabiika n'obu kyakuba kikye kita. Bagyenzi bangye
niinyenda kubagambira ngu ebintu ebi twayega ninga nanye experience eyinyine nogira ngu buto ekorera bukuru kwonka buto ku eba etakozire bukuru ku eyija ebonabona ekyo n'ekintu kikuru munonga amakuru gakyo obu oyine amaani obu okyine oburyo obu okirikubaasa obu okyine ebiteekateeko birungi ahabw'okuba okiri muto obu okyine ah'okubaasa gavumenti nungi egi eya nrm obu okyine purezidenti murungi okutuheereza obusingye. Obu nibwo bunaku obu oshemereire kuseevinga. Twakweshengyereza, reeba ngu nyentsya. Ahabw'okuba okukura, okuzaarwa kuriho, okuba omuto kuriho, kandi hariho n'obunaku bw'okuba mukuru. Orukungaana oru rubaire ahari Bishop's Girls omuri Rishera e Kiruhura kandi rubaire rutebeekanisiibwe kushwijuma ebikozirwe omu mwaka n'okureeba ebiraakorwa omu mwaka omusya.